Ħajja waħda qalb in-nies.
Ara, il-helipad ta' drone.
Issa nistenna, nistenna sa xħin jaqbad is-satellites. U mbagħad inkun nista' nagħmel it-take off. U dak start li ħajt. Take off. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map.
Ok. Issa, permezz ta' remote jien nibda tiela' l fuq. Kemm irrid. U hawnhekk bdejna naraw ix-xeni sbieħ. ta' madwar kemm hu nara. Xena meravilja ara. Tara xi tkun qiegħed nara? U nistgħu mmorru fejn irridu. Illa, mela per eżempju ħudni kamunett. Tista'? Ah, ara ħammur kamunett.
Ħammur kamunett wara xi trid u ninżillek l-isfel Kemm trid int? Ara nieżel l-isfel. Rebqa sejjer. Għal kemm unett?
X'range għandu? Għandu range sa nasal xattawdex.

Eh, fil-rafli fin-1935 jew naqra qabel eh, kien hawn ċertu wieħed żammit kutajar u kellu l-kemuna kienet tajilu l-gvern tajilu mhux tajilu għaw b'xi ċens jew ma nafx biex kienet dak iż-żmien. Qed tifhem? U eh, kien jħosseb il-kemuna u ried ħaddiema jaħdmu miegħu dak iż-żmien raba biss kien hawn. U hekk. U wieħed minnhom kien kien missieri li ltaqa' miegħu missieri propja mill-miżieb u ġie kemuna, kien jiġi kemuna jistad bil-frajgatina miċ-ċirkewa U eh, ra hawnhekk ma xtajt u qallu trid tiġi taħdem miegħi hawn. Tfhem? U missieri aċċetta. U apparti minn hekk kien hawn nies oħra jaħdmu miegħu, mhux missieri. Fimtek.
U eh, minnaħa ta' missieri u missier ommi, għattifem, kjaw ħafna nies jaħdmu miegħu. Għattifem, u ta' għaw u missieri żewġ il-ommi għaw kemuna stess. Rajt dak kien fi żmien il-gwerra. Ġedik il-kappella.
Ġedik il-kappella misfel, iwa, eh, eh, iwa. Eh. Ah, ma tintendi, tifimni, ma għamlu familja, u bdejna. Awek? Awek, kollha. Kemm kontu tfal?
Aħna konna konna niltaqgħu setta tfal. Sitta tfal.
Sitta, u missier u għommi tminja. U għextu għaw meta kontu tfal, ġifiri? Iju, iju, bajna xogħol.
Kellna l-iskola, l-iskola hija. Il-bieb il-kannella kien id-dar fejn kena noqogħdu aħna. Eħe.
L-aħħar bieb aħdar li għaw hawnhekk kienet l-iskola.
Kellek il-bot. Ara kemm eh? ara kemm kelli bot biex immur l Ma nafx kemm il-xaraban kont naqbad biex natalem. Ma nafx. U għaw x'kien il Umbagħad eh, taħta kien il-ħanut, kien hawn grocer. U kienet tiftħu t-tija tiegħi tiġi oħt ommi. Allura ommi kienet dent lilha l-bixkilla mill-bieb il-kannella. Għalem taħt u tgħidilha li kwart konserva. Intom biss kontu l-uniċi. Le, ma jiena titħaddet fuqna. Eħe, fuq.
Hawnhekk kien hawn jiena niftakar kienna iktar minn 35 ruħ. Eh, jiġifieri Qabel konna konna Hawnhekk kienet kienet sabiħa ħafna, ħafna, ħafna, ħafna.
Kolla tilabu għara. Kolla nilabu għara l-iskola jdoq il-qampjena minn għan fuq il-qassis biex dan noġu recreation ninżlu għawis fin nilabu l-ballun. Nitelaw il-fuq minn xi qasma ġo kubteħ u jagħmellek l-istikka ġo l-iskola. Iskon familja kontu le? Kolla niġu minn xulxin. Kolla konna niġu minn xulxin.
Għalik, kemuna, fid-69 sena li inti għext fija, xini? Xi tfisser għalik? Naf li ħatajt tfisser ħajtek. Eh, mhux hekk, eh, ħajti mhux ħajti biss, mhux wisbuħija ta' natura li fija. Qed tifhem? Ma tixbaqat, ma tixbaqat tmur x'imkien tgħid f'kemuna, madwar kemuna tgħid if xi dwejja għaw

Ma tħossok qatt li inti waħdek jew li li inti xi Le, lonely? laqas xej, laqas xej, xej, xej, xej, xej, ma ħoss, ma nħoss dik il-loneliness. Ħanajdlek jiena ngħid għalija u fuq kemuna, jekk inti toħodli in-natura u tagħmilha blokka konkret. Qed tifhem? Għall-ewwel ngħidlek sabiħa veru għax indu ngħid tara x'kapaċità għandu l-bniedem u x'kapaċi jagħmel. Qed tifhem? Imma wara dan kollu xi iddur dawra u jgħaddi ftit ħin tibda tgħid imma n-natura telet.
Dak li ma rridux naraw salf, in-natura titlaq. Għax hija n-natura li tatina l-ħajja. Salv huwa parti kbira mill-istorja ta' Kemmuna f'dawn is-sittin sena u tal-kontribut li ta nirringrazzjawh. Irridu nibqgħu nżommu f'qalbna u f'moħħna il-valur ta' Kemmuna, sit Natura 2000, li mhuwiex biss il-Blue Lagoon imma l-ekoloġija u l-bijodiversità tagħha. M'għandniex muntanji u xmajjar grandjużi, imma għandna dan. X'ngħożżu?

Billi l-Birgu għandu żewġ ismijiet, għandek Birgu Vittorjoża, allura bħala Vittorjoża, Vittorjożani.
What about being in Birgu? What can you tell me about the feeling of being in oh. Birgu? I love it.
Bħala turista fil-Birgu, Tista' żżur il-Mużew Marittimu, il-Knisja ta' San Lawrenz, il-Forti ta' Sant'Anġlu,
Il-ġimgħa d-dieħla, mill-Birgu, titilfuhx!